Inti jekk ikollok tarbija, tibża' għaliha u tħobbha. U jew il-mara rraġunajtilek għedtilha issa mhux dak li bnejna nħottuh. Konna għadna xi ħamsin jien, ta' fuq ħamsin jien. Tilek irridu nibżgħu għalih, hmm. irridu naraw kif ħanadduh l-tfal. Allura kellna Żmien komdu biżżejjed biex nagħmlu l-affarijiet. Morna għand l-awdituri, għadnilhom x'iridu nagħmlu, ħadu l-history kollha tagħna, l-affarijiet li kellhom x'jaqsmu max-xogħol u li m'għandhomx x'jaqsmu max-xogħol, spjeganilhom li għandna sitt itfal, tliet ibniet u tliet subien. Tajnihom il-ħin tagħhom, ħadmu l-homework tagħhom. Urewhulna, aċċettajnieh, laqgħu t-tfal, spjegawlhom x'ha tkun l-istorja, jiġifieri aċċettaw is-sitt tfal, is-sitta, jiġifieri aċċettawha u ma kellix tbatija biex nitlaq minn idi. Le.
Xejn.
Kont ferħan li ħa jgħaddi f'idej it-tfal għax naf x'għandi, trabbew. Jiena t-tfal, it-tfal kienu ġo parti mix-xogħol huma u l-fieri jmorru huma, jien ma qgħadtx nistenna nitlaq jiena. Jien qatt m'għedt jiena l-persuna allura mingħajri ma jimxix hawn jew hekk. Qatt. Jien kont nittrennjahom mingħajr ma jafu għall-futur. Jiena sħabi dejjem jgħiduli għax jiena t-tifel intih pocket money. Nagħmilhom jiena t-tifel intih il-paga u jekk irid karozza jixtriha hu. Jisimgħu. U meta qal li ħa nixtru post, is-subien l-għada l-bank ħadthom jagħmlu l-loan. Ħalli ma jaħsbux l-affarijiet waqgħu mis-sema ħaddieħor. Meta ħallas il-loan. All right. Jiena m'għandix pocket money, l-tifel tah il-paga li ħaqqu u l-karozza jixtri hu, kien il-karozza, għax kienu jtuhom pocket money, qalli, u mbagħad jixtrilu l-karozza hu, le, ntih il-paga u l-karozza jixtri hu, jekk taf x'għandek. Qed tifhem? Allura aħna konna nafu, jien u l-mara, f'idejn min aħna ħadu x-xogħol, ma kenniex, għaliex kien dubju ta' xejn. Kienu ttrenjati u lesti. Qed tifhem? U aħna bdejna ninfatmu bil-mod minn hemm. Bdejna ninfatmu bil-mod, ma qgħadniex inħallu għall-aħħar. Omm u missri l-mara kienu biex xogħol il-gżira. U hi dejjem marida l-mara, il-kunjata. Dejjem miskina kellha t-zokkor. Jgħid bata ħafna u kellha xi mard ieħor. U darbet telgħa Teres neħħuh ix-xogħol tuħ lis-subien. Mhix jien qalt li Żeppi. Sebt lil Żeppi għedtlu Żepp neħħuh ix-xogħol. Qalli mhix jien Teres. Somma u laqajt hemm għedtha lem eħelsu minnha dil-biċċa xogħol. U bit-twila u l-qasira ħadthom għand in-nutar qabiela taħ iż-żebbuġ. U għamlu Ftehim mat-tfal, lit-tfal għamillhom kumpanija, għamillhom testment, ma kellhom xejn. U tlaqgħu t-tfal bejnietom u ftehmu kif se jitħall, jien ma nqbad ma daħalx. Kif se jitħallas kollox bejnietom insomma u bin-notaru u dala mu sabaħ. Il-ħamis jagħmlu l-kuntratt man-notar. U s-Sibt fuq l-irħam għall-kunjata. Sittin sena lqithom dik il-ġimgħa. Biżżabb. Kienet trid tratti, mhux jien saħħar, hi kienet trid tratt dil-mara dejjem marida dejjem mgħaxxa miskina, maħkuma mill-mard. Kemm ħa tħalliha ġo dul-forn? La qiegħda hemm di ħa taħdem. Din li qiegħda l-fond tittaħdem għax in-natura tagħha minn sottija ma tagħmilx anke jekk tara tapit. L-aħħar li rajt torok tapit xkora, toqgħod torokha bil-broxk. Hekk tiġi l-mara tiegħi għedtlek, tara l-għaġin fuq il-mejda tmur tkebbeb mingħajr ma trid. Anke jekk tkun libsa Għal tieġ, għax dik id. In-natura. In-natura tagħha. U dik id. Meta l-ġimgħa wara morna għand in-nutar, qalilna x'ġaralkom kemm intom. Qallu ħadni qallu Teres, qallu x'ġara? Qallu Teres taħt it-trab, qallu taħt it-trab. Għajr għodd is-slaleb hu. Affarijiet ma jitfhemnux. Jien ma rridx inħalli l-affarijiet aħna niggravaw jiena u l-mara. Għalmek xi ħaġa dak l-episodju? Mela, mhux kollox mela, mela, mela. X'għalmek?
Mhux li għallimni li għandi neħles neħles meta u neħles b'sensija u b'saħħti. Ti tagħmlu b'sensik u l-affarijiet u. Jekk vera batejt għall-oġġett, jekk vera batejt u ħdemt għalih u għamilt xi ħaġa, jekk tħobbha, mhux tibqa' hemm. U għandek min imexxija? Tejjielhom, għax il-moħħ ta' dawk mhux bħal tiegħi issa. Mhux x'kont. Mhux x'kont, dak li kont kien għadda u miet. X'jien illum, moħħi? M'għalhekk tħobbu u għandek f'idejh miegħtih. L-Għarraw antom, tgħiulu, ħa illi jkabbruh kif għamlu? Mhux nerġa' nkisser dak li bnejt. Għax għamlu ħafna sħabi hekk ta! Kissru kulma la bnew. Għax minn għalihom mingħajrhom ma jimxi xejn. Dak żball kbir. Żball. Le, kuntenti jiena u l-mara kuntenti u t-tfal ġifieri. U kuntenti għax l-affarijiet saru bil-miftuħ involut kulħadd Kulħadd. Allura m'hemmx ħabi. U kulħadd jaf fejn hu postu.
Mela tlaqna.